Ani wula bilichi nima yi kuli mali pɔhim zuɣusi maa wulana ka tɛyaku kana ti nyari ni pɔhi zaŋ tiri bilichi n kam zaa sa n kuli bɛ pɔhim maa zuɣu ka tabiri sɔŋ na ti yaba ni alasan ti pariga ti pariga ni zooi wariba ni tampima dundɔŋ di ku zo saa Dagbaŋ mi bɔra di niŋ bia lahi je di ni niŋ maa zuŋɔ yaa malila pini suŋ ni n taai yaa doli ma biɛla biɛla na ka n galisi laa pini maa taai pini bɔ ka n yɛn taai Di niŋ ka di nyɛla ambala puuni doro. A paɣa ka di mali bee nyin maŋmaŋ ka di mali bee a bia ka di mali? Bɛ a kuba ni daa bom gba ti zaŋ zali kpam la, bɛ ti kpahi Yisa yuŋ ka a gba zaa mi a gba ni yɛn niŋ binshɛɣu. Zaɣila ni a yiɣisi ma zaɣila puuni n-luhi o ka a gba ni tooi yirina ka ʒiri binshɛɣu yina zuŋɔ puuni tim ka di yɛn taai. Di zuɣu yaa nyami zaɣa viɛnyɛla n-ti vidiyo shɛli a ni yuuni ŋɔ. Yaandi a yi bɔri ni a nyari kahigu viɛnyɛla, cham ti YouTube channel maa puuni bɔhiri N-nyɛ baŋda, di yuli m-bala. Hali a yi bi chaŋ shikuru ka gba be ka mani, kuli nyam so a gba milisi puuni a kuli mi so ka o nyɛ shikurubila. M bɔri ni n doli m ba wulan page shɛli, channel shɛli m-be YouTube maa bɔhiri N-nyɛ baŋda, o yi lan bahi bini saha shɛlikam ka n gba ni tooi pahi ban yɛn nyɛli puuni. yaandi hali di yi ka anfooni ka bi daa loodi YouTube maa taa ka yoogi ka sechi bɔhiri nya baŋda Naawuni gaafara ti nya ban yɛn puhi panda ka nolɔri goli la. Yɛ ka a nyɛbu shɛba ka bi zaa di yɛn chaŋ shɛm to amaa pɔi ka n kana ti zaŋ puuni tim maa taa n na malila yɛtɔɣ shɛli din yɛla pɔi before ka na zaŋ puuni tim maa taa yuli din paya ŋɔ. Hei Dagbaŋ bi yɛliya ni nir ku nya a fa ka lan bɔhi salim yɛla, a ku nya o Subahanallahi ŋun ti yɛn to kum la? Yi yɛli yɛn yɛla la sinii ŋɔ a di yɛtɔɣa. Dɔro niriba ayi shɛba ban be lala sinii ŋɔ puuni ban ku payi ka a yuuri fulayi ŋɔ maa bɛ yɛtɔɣa ka yɛn yɛla bɛ lan yaɣita tariga. Hei Dagbaŋ la sinii ata so n-pii lu boli ni Sagani. N yɛn zaŋ a chaŋ luɣ shɛli polo ka a nya binshɛɣu. lala n ba piri ŋɔ diiti ni ka bi atila filim ka kpɛri kpɛri maa ka di zaŋ dalila dagbanli ka sahi ka n ba piri ka o mali kpam maŋa a bi nya a kana ti abila kɔ ŋun daa bɛ di puuni ka booni kɔrina ara nyɛ o niŋ binshaɣu kɔrina puuni a yi kana ti yuli birala ati filim shɛli ka bolli ni piɛli ŋun daa lan nyɛ alizin be lala filim maa puuni. Eheeŋ! Lala ti ba puro ka a sahi ka o mali kpaŋmaŋa. Abɔhima n-daa ŋmaai filim shɛli ka pii yu bolli m-ma ka ti daa lan dan laɣim pii kɔna nti nya filim maa din yɛn zaŋ kpe daashɛm. Ka a sahi ka m-bɔŋɔ ka o daa lan kpala ŋɔ maŋ nimaani. Bɛ daa lan booni la Mba Mɔntana. lala n ba piri ŋɔ nyɛla bia ti ati kpɛ ti kpɛro ka di zaŋ dali ti dagban ŋɔ polo ka a saha ka o mali kpam maŋa zuŋɔ ka di niŋ daliri ka o mini abɔri maŋ ka bi yaa laɣam filim puuni yaha dinni n deei bahi lana papa sangoni zaa nyɛla ban bɛ di puuni n yɛra maa dinni ka ba do ka di yaa fiɛbi tabi zuya a yi bɔri na nyɛ filim maa naawu zati yɛvuya paagi simin goli shɛli puuni ti ni biɛni ŋɔ biɛɣu pishi yini ka ti lo n dagballi ti ka biɛɣu pishi naawei ti malila pishi yini ka pishi ayi ka 29th Naawuni gafara din nyɛla din be piikɔna pirimiya ti zaa lahi nyɛ ban shɛbi di puuni. Naawuni zaŋ mila zaa nyɛviya yaɣirindali ka ti lahi kpɛni ti nya bɛ ni yɛn zaŋ hankali pari shɛli ti ti. Ti domi ninvuɣ so o so filim maa. Ŋuni n-nyɛ ti bapira Yushɛɔ Janfo bana n-kpe ridio ni ti karim Dagban li ka Dagban mi kuri kpe Dagban la puuni. Bana n-karim Dagban li ka Dagban mi kuri kpe Dagban li niwusi puuni. M ba puŋɔ yɛri Dagbanli din nyɛm la daadam ni. Dagbanli ba chini ka daadam ti piɛri sɔŋ shɛm maa. Ba yi bɔla kpayɛriga n-jɛhili ka chɛ nyina maa sɔŋ ti, ka a gba yi kul ka bukaata ka a gba yi wum o ni yɛri shɛŋa ka a ni baŋ din chani ti luɣ luɣ shɛli polo. Di zuɣu bambonim kul be filim puuni n-dihi tabili ka a kpɛri puuni ka bɔhimbu kul beni. N yɛli n-zaŋ li tiri n followers, yi nyɛla ban kul be Dagbanli puuni ka yi bɔri ni yi baŋ li viɛnyɛliŋga din yɛn chaŋ bisa ʒini mira ka yaha ka kul yoli tim. Lala m ba pirinim ŋɔ Diti na ka bɛ yɛn kpɛri kpɛrigu zaŋ je ni ti Dagbani ŋɔ bɛ bɔrila ban mali di baŋsim shee ka bɛ sɔŋ ba ni Dagbanli yɛli shɛŋa din nyɛ viɛnyɛliŋga biɛhigu puuni ni daadam ni yɛn niŋ shɛli ka yila kpɛ yɔɣu ni a nya kpɛma din simsi ni a biɛhigu chɛri shɛm. Amaa ka a ʒiya ni naa nya ka ti leela Jaaki ka di kuli lahi ʒiya yɛn kpula di kukula ŋmɛri taba. Ti Dagbanli ŋɔ puuni ka lala m-bala. Ninkurigu malila o yɛn zuui paai shɛm ka o mini di kuli lahi zabi ŋmɛ taba yaha. O yaɣila. ka ku kara o zaɣilaa maŋmaŋa di kɔŋko yɛtɔɣa m-bala maa. Tɔ di zuɣu Naawuni zaŋ ti nyɛvuya paai Silimiin goli shɛli pun ti ʒiya ŋɔ o biɛɣu pishi yiŋka, 29th November m-bala maa. Naawuni gafara soli kam daa kuli la pii kɔna, ti zaa daa be di puuni. Di ti nya lala filim maa premier maa din yɛn chaŋ shɛm, di ti nya hankali bo ka ti ba pala Yushau Janfo ka o yaa zaŋ na ni o ti zaŋ ti ti ka chɛ Dagbamba yɛliya ni ŋun pun luhira ŋun pɔri o ba. o pun nyɛla ŋun pun niŋdi li ka hankali timsili ka di be di puuni ka o ti laɣim abɔrimahimnima n-ti pahi sagannima ban niŋ aatiri ka di chibira ka mɔri buɣim ka di ti kana ti Dagbani ŋɔ polo kpɛrigu kpɛribu polo nyin chɛ li ti ba yɛlimaŋli kɔbiri libisi ni o ka chɛ wɔliba shiri puhir o ka chɛ bɛ shiri nyɛla ban baŋ li amaa bɛ bi nyɛ la taabbu bee n-nyɛ taabbu. n tiɛha ti na ti wum labili yɛla luɣ shɛli polo, amaa ka ni kpɛna. Di zuɣu Naawuni chɛ saha din viɛla ka sochɛndiba paɣ wuni. Di zuɣu n kul ŋmaarila vidiyo tiri n followers, Yaandiɛ, kpaŋ ya yi maŋa. Ŋunkam nyɛ ŋun daa be Tamale ŋɔ daa kpaŋ ŋmaamaŋ ka a gba kana n-gba ti nya hankali shɛli din yɛn yina di puuni, ka a saha ka a daa yɛn nya bɔhimbu. Dindee niŋ ka a yi bɔri bɔhimbu? Dagballi sininim pam beni ka di nya bɛ yɛrila yɛtɔɣ shɛli ka di mi lahi kpɛrigu nyɛli ka di nyamiya Dagballi puuni, lala n-shiri nyɛli. di zuɣu kpaŋma man ka agbara kana pii kɔra n ti nyɛ lala fili maa ni yɛn bi yɛn pirimiya yili shɛm n yɛra ŋɔ ya ti zaa daa shɛbi dinni naawuni sarati nyɛ viya yaɣili n dali chaɣ ti chɛ fila ka ʒɛ maha ʒɛmiya ka ti chɛ ma di niŋ daliri pɔi ka yɛn taa puuni tim maa di niŋ ka bi do viidiyo din simsira do so shɛli nyɛli ka di pa nyɛla nyɛ malila namba ka kpuɣi n daa kooli ma n baw lana n daa wummi ka a yɛli puuni tim yɛtɔɣa ka n daa bi ŋuni viɛnyɛla ka bɔri n daa labi kahigali tima yɛn deegi a liɣiri pɔi ka naan yɛla n bi do n duu gbihiri ka ti baŋli Miya zabu shɛɣu puɣisili ka a nyɛli ka baŋ ni mi lala bimbihi ni tooi niŋ li. Data kan yuɣisi puɣisili maa, ka yi naan chɛ li ka pa laɣim ti bɔhiri mali bɔhisi yaha. Di zuɣu dihi tabili, din dee niŋ ka a bi chaŋ YouTube nti wɔchi, a ni bi chaŋ Facebook ni a ti bɔri shee n-yuli li, ka nyɛ li zaɣ ŋmaa luɣ shɛli ka bi bɔri n-kpalim a shee ni a yuli, ka a koŋli ma ka a niya bi nyam ya. N nyɛla viidiyo maa zaɣ ŋmaa, ka di bɔri ni n nyɛ di zaɣ muun maa, ya polo ka yɛn kpe ka n yɛli, ka di nyɛla nyin boli ma mi ni n lab kahigi li ti a, wummi viɛnyɛla pɔi ka yɛn kahigi li ti a yɛn deeg a la liɣiri. Ninkura yɛliya ni a ti nya ka nir nya bini alaha, o gbibila fɔwaɣili gbibbu, amaa a di wahala ka nya bini ka a sahi ni a kpahimmi gba. A ti da binshɛɣu laɣ kara, a lee bi bɔri ni a bihi shihiri li. Amiya! Ni gbibi foon shɛli ŋɔ ka di niŋ ka n gbibiri mini foon bihi la, Yam! N da pa bɛ kpɔri yaa maa m-baɣi bɛ yɛn beni, amaa bɛ yi kpɔri ŋɔ n-zaɣi ni bɛri ni. A mi di ni tahili ŋɔ liɣiri gari yaa maa liɣiri, ka ŋɔ saɣim lan niŋ aliha gari yaa maa. Di zuɣu di ni mali liɣiri maa zuɣu cham ka n gba gɔbi viɛnyɛla tooni di yi saɣim wɔbigu noya ata ŋɔ maa, m ba piri a gba bukaata ni saɣim ka chɛ a gba kuli ha nya ma. Di zuɣu Yandi! Mbiya niŋ ka ŋun video ŋɔ yomi yaa maa chɛla ya video ŋɔ wumbu ka naan pa ka ti ya nini labi tɔɣisili ti nyinkonko dihi tabili ni ni deeg a liɣiri mila a yɛla pɔi ka naan ka olima n daa yɛla wula dini kpɛm di yɛla wula guliya guliya paya dayɔɣu saandi dayɔɣu kumi doli ti yina biɛn ka tɔŋ n ŋɔ sɔŋ nyɛ nyɔri zaa ni n chɛri ka za tilaawa too ka ŋun za chaɣa ti ku o bukaata yade dini ka di nyɛla a malila puuni doro amaa m bi niŋ yɛda ni so niŋ li kuhi. M bi niŋ yɛda ni so niŋ li zaŋ li chaŋ ti kuhi. Ti lahi kamdi zaŋ tiri pɔhim maa zuɣu na, m bi niŋ yɛda ni so niŋ li n kuhi li ti so. A yi niŋ li ka so bɔra, a ni tooi piit o. Amaa ka yi zaŋ leei daabili m mali li kɔhira, m bi niŋ yɛda zuŋɔ, di ni o hal ni chɛ a m bi niŋdi yɛda, yɛda kani. A ni zaŋ ŋun daa bɔh alaafee daamaŋa yɛri dabiɛni, amaa n yin zaŋ ŋun daa zaŋ lɛbi daabilim, Makka daabilim ka zaŋ lɛbi zaŋ ti a maa, ka wula ka yi ni zaŋli kɔhi ti so? A yɛn bɔla binshɛɣu bɛ ni, ka Dagbamba piyuli boli li kpaŋbili. Di zooi pam ka tarakta ti kɔri chichaa bee ka tarakta tooi kɔŋ kɔŋ kurigili ka di be ka nyuli laasabu la, ka kuli zaɣ paɣilinli n-ŋɔ, a ni yɛli ku barimi ka nyuli la. to lala binyɛra maa shee ka a mbo ka bo ti shɛba ka Dagban boli yɔ kaɣalinga shɛba ni yɛli sampiinga ka gbiri gbunni wula n zaŋ pahi ka chaŋ ti bo ti shɛli bɛ ka Dagban boli ni sinsab gbɛtiliga ti malila sinsab ka bi yɛ siɣim buta ti malila sinsab gbɛtiliga ka chɛ sinsab piɛɣu ŋuni mali sumla ka naan chɛ sinsab maŋli to sinsab gbɛtiliga ŋuni n daŋ ni moobila sinsab gbɛ taba ka a gbi o gbunni wula, lala tɛha ti ŋɔ ka a yɛn boli laɣim taba. A yi boli laɣim taba, a yi kuna a yɛn kɔrisi li mi ka sari li, ka kɔrisi kpaŋ bili maa ka chɛri chɛri li. n zaŋ laɣim taba n toli viɛnyɛla ka di bi ka a kɔrigi li niŋ bini ni ka niŋ kom yɔɣiyɔɣili ka zaŋ li zali ka di ŋu viɛnyɛliŋga ka a naan labi toli ka kahi li zaɣ kpulakpula. M ba pira a ni tooi ŋubi li, so puuni biɛri a ni tooi pii tipili tooi ka o ŋubi. a ni tooi puɣili di, a ni tooi niŋli niŋ koko ni. To amaa ninkura lee yɛritimi ni tim biribi kpaŋsi ni ti mali li niŋdi tii puuni. A saɣindila tim maa, di ku tum a ni tɛhiri ni di tum shɛm maa. Hal koko ni ka a ti niŋ tim niŋ ka di yɛn niŋ wula m-bala. Tim viɛ pam ka a puɣili mi n-di li ka di tula ka di kpe a ʒini puuni viɛnyɛla. Di zuɣu a ni tooi ŋubili, a ni tooi niŋniŋ ka o kɔni, a ni tooi puɣili di. A leei n puɣili binyɛhiri diba shɛm bɛn ka yɛn yɛla miri ka a ti niŋli niŋ di puuni. Hal di ku pari dina tim kam zaa sa ka a puɣili miri ka a zooi ka a niŋ lala bɛ ni a niŋ tim ni. Di gbarila tim yaa. Tuuli, Simmoli. Simmoli, A yi yuri ka a puɣi tim ka niŋ simmoli puɣiri tim, di gbarila tim yaa. Di viya pam ka a nyɛ ŋun puɣiri tim bee ka a nyɛ ŋun yɛ ti dira ka a bɔbi buŋgu bee nili ka bɛ niɛm li zala ka di nyɛ binshɛɣu a yɛn mali puur a tim bee kantɔŋ ka a sahi ka di kpaŋsiri tim, amaa simoli di gbarila tim yaa, ʒiɛzim di gbarila tim yaa. Miri ka a puuri tim ka niŋdi alibasa niŋdi tim maa puuni, di gba nyɛla din gbarigiri tim yaa, di bi gbeeri tim, di gbarigirila di yaa. Shɛŋa gba lahi beni, amaa ni yɛn taai shɛli tarigi m-bala. Di zuɣu yaa n de bilichinima, n kul zaŋla dimbɔŋɔ zaŋ sɔŋ ya gba zaŋ chaŋ ti zaŋ niŋ afaani. Amaa ya a yi bi yuli viidiyo ŋɔ ka doli nyaaŋa na, n ti yɛn niŋ tɔɣisili taai kɔŋko ni deega laɣiri. M be ya ni yɛn deeg a shɛm, a yi ti bɔri li n yi deeg a, a ni yɛli ba ni deeg a shɛm. N yɛla saha shɛli kam, ma wula mi la ŋun gari ba ni gari so ŋuna, Naawuni m-mi o.